Ähliňize salam! Bu gün öýde beýti kebabynyň taýýarlanyşyny görkezmekçi. Taýýarlamak örän aňsat, örän lezzetli tagam bolýar. Ilki bilen kebabyny taýýarlaýas. Ýarym kilogram orta ýagly üwelen eti gabymyza alýas we üstüne kiçiräk bir sogany gyrgyjyň iri gözünden geçirýäs. Maýda gözünden geçirmäň, soganyňyzy has suwlandyrar we etiňizi suwly eder. Iki diş sarymsagy gyrgyjyň kiçi gözünden geçirýäs, ýarym stakan çöregiň içi, çöregiň owuntygy. E, çöregiňizi duhowkada gyzdyryp, e, blenderden geçirip hem bilersiňiz. Bir sany ýumurtga, islän priprawaňyzy ulanyp bilersiňiz. Men duz ulandym, gara gurç, gyzyl gurç we kimýon ulandym. Birazajyk e, petruşkany hem maýdaja dogryas we goşýas. Kebabymyzy gowy edip ýogurmaly elimiz bilen on minutlap ýogursaňyz has gowy bolar. Ähli ulanan önümlerimiz ete gowy garyşmaly. Gowy ýoguranymyzdan soňra şular ýaly ýokardan e, urýas gabyň içine şonda has hem etler bir-birine baglanýar. we üstüni ýapyp holodilnikde ýarym sagatlap dynjyny aldyrmaly. Dynjyny alan kebap etimizden şular ýaly görnüşde bölekleri alyp elimiz bilen ýasyja şekil ýasaýas. Kän galyň däl. Ýasy görnüşde taýýarlaýas we ýagly kagyz ýazylan duhowkanyň gabyna ýerleşdirýäs. Etimiziň hemmesinden şekil berip bolanymyzdan soňra, öňden gyzarylgy duran duhowkada, iki ýüz gradusly duhowkada gyzarýança, men ýigrimi minut bişirdim, gyzarýança bişirýär. Etlerimiz taýýar boldy. Lawaşa dolamaga başlaýar. Iki nahar çemçesi mesgäni mikrowolnowkada eretdim, gazyň üstünde hem eredip bilersiňiz. Men şular ýaly lawaş ulandym, ýöne islendik lawaşy ulanyp bilýäňiz. Eredilen mesgeden lawaşlaryň üstüne çalýas. We bişen etlerimizi ýerleşdirýäs. Etleri bir-birine degirip ýerleşdirýäs. Artykmaç gelen ýerini kesip alýas. Lawaşymyzy pugtaça saramaly. Gowşak däl-de, gowy edip saramaly. Şular ýaly görnüşde dolamaly. We iki ýa-da üç barmak galyňlygynda kesýäs. Ýene-de ýagly kagyz ýazylgy duhowkanyň gabyna ýerleşdirýäs.

Hemmesini dolap bolanymyzdan soňra ýaňky eredilen mesgämizden üstüne çalýas. Ve gyzyp duran duhowkada 180 gradusda duhowkada 10 minutlap bişirýas. Birazajyk lawaşlaryň üsti gyzarýança. Sousyny taýýarlalyň. Sous üçin men 3 sany pomidor ulandym. Ýöne meniň ulanan pomidorlarymyň reňki goýy reňkde däldi, birazajyk sary reňkdedi. Goýy reňkli pomidorlaryny soňuz has gowy bolar. Artan mesgämizi sous bişirjek gabymyzyň içine alýas. We üstüne üç nahar çemçesi pomidor pastasyny ulandym men. Eger bar bolsa tomat hem ulanyp bilersiňiz ýa-da bolmasa burçuň pastasy has hem tagam berýär, ony hem ulanyp bilersiňiz. Tomatny pastamyzy gowy edip ýagda gowurýas. Üstüne birazajyk 3 nahar çemçesi ýaly zeýtun ýagyny ulandym. Islendik ýagy ulanyp bilersiňiz. Tomatny pastamyz gowy gowurýar. Birazajyk duz, ýarty kiçi çemçe, biraz gara burç we biraz da gyzyl burç ulandym. Tomatlarymyz gowy gowrulandan soňra, blenderden geçirilen pomidorymyzy hem goşýas. Men blenderden geçirdim, ýöne gyrgyçdan hem geçirip bilersiňiz. Ýa-da maýdaja dograp hem bilersiňiz. Gaýnaýança garyşdyryp bişirýäs. Gaýnandan soňra ýarym stakan suw ulandym men. Ýöne meň pomidorlarym suwly däldi. Eger pomidoryňyz ulanan pomidoryňyz suwly bolsa, suw ulanmasaňyz hem bolar, sebäbi sousymyz birazajyk goýurak bolmaly. Öz ulanýan pomidoryňyza görä suw goşup bilersiňiz. Oduny haýalladýarys we gapagyny ýapyp on minutlap sousymyzy gaýnadýarys. Beýtilerimiz hem bişdi. Saçak aberjek gabymyzyň üstüne owadanlap düzýäs. Üstüne tomatny sousymyzy goýýas. Ine tomatny sousymyzyň goýulygy şular ýaly görnüşde bolmaly we orta arasyna hem sarymsakly gatyk bilen ýa-da süzme bilen saçagy aberip bilersiňiz. Beýti kebaby, pomidor sousy we sarymsakly gatyk bilen birlikde iýilýär. Işdäňiz açyk bolsun, taýýarlap görmekligi maslahat berýän. Tomaşa edeniňiz üçin köp sag boluň.